Vawiin chu Pukmawi lama ka zu kal leh eng a, Pukmawi Pulal Dawla tui leh Pukpui ka zu kal dawn a, hemi atanga ka rawn ṭan kher nasa chu khut atang a ṭan ka tum zawk mahse a huana hi mawi lutuk a, a dai nuam mai mit lawng tluk hi chu a awm chuang lo a, an huan hi nalh a ni. Tunah hian Daria leh Chanve nen khitah kawngpui Blacktop chin atang MZU road atang keiin ka chhuk thla a darkar Chanve ang chiah chiah ka kal a, tunah hian Daria leh Chanve nia Daria velah ka chhuk ta kei a kal thei ta chin kawngthawp hi darkar Chanve ang chiah chiah ka kal a, saw lamah sawn saw lai sawn kan lut phei ang a. Kan rei lo te tah hian thlan kan ti dai phawt ang a kawng awm loh chinah kan kal tan dawn a ni tichuan kawng awm lohna chin atang ka chhawk thla a kham chhawr dawh khatna ka thleng a hetah hian sazapuk a lo awm a khitah khian a kaw lut a ah mahse a luah tawh lo ngei emaw ni hnu thar vel a awm lo em e heng hi tlai thingte a kal phei hi. hling kung te hi mah chuan ding ngil zar thin a ni chuan in lo awn bai tawh nge chhan ni chuan khuk khut ah ka thlang ah khuan infinite a rawn park a awm a hah fiah lo ve chuan kan ral leh lam hi rei ek tlang a nia kani ep put dawn i chuan chu he lamah hian tawi te ka phei ang a. mihring kal chuan awm a ni sapêl tûr nge pûk kal ve ka hre lo hei tlai hi a hma chuan a ding chho a kân ngai nia heti vêl aṭang hianin lâwn liam ngai a nia helai rûbul chhawk na hi kal pêlin ahh hetah hian saza a awm a helai khâm pang pheiah hian hemi pêl te hi an lo niang tih hlauh âwm khawp mai pûk kal an nih leh ni loh chauh pûk thlen hunah. a la fiah dawn chauh a ni an kal phei ve zel ang chuan eih hau tak ve reuh reuh a helai ka kal chuan tah hian ka thu chawl ngei ngei a chawlh ngei ngei a nan tawp mai a ni a hmun hi nuam thla la duh tan chuan thlalak nan lo chuan a sir hnung hma vel kha saw lamah sawn-- pheiin tawi te pheiin ih puk a awm tho a lung kaw chet chek chek tam deuh nen ehh tah chuan sih tih mai ila tui tling sat hlan nia chu chung te pawh chu a awm a hmanah puk kan zawn tum in kan hlawh chham tum in ka hmu a tihian keni chu saw lama phei loh hian he mi hnuaiah hian-- kan vet liam phei leh saw lamah sawn kan phei leh char char dawn a ni helampang kawng tak hi kal vak hi nawm ngai lovin ka hria a puk kal ho hi sawta a piah lampang tho kawng mum ala awm lo tho a chu pawh chu chumi lamah chuan an kal thin in ka hria a ni rei lo te kan rest phawt a nge helai hmun nalh zia hi a mawi tawp. thla an la lawk si nia khilai khi hmun tual zawl ang a sa tual zawl vel ni awm tak mahse sanu thar han bel deuh hi awm lo khawp mai chuan helai chawlh pahin remchang hian a la phat khit a kawngpui ka pehna ah khan ihh ka pu ka ti mai chu huan nei lo awm a chumi chuan in-- Khawi kal dawn a min lo tia puk mawi ah ka ti a kawng i hria mi a ti umm hre ve e ka ti a chuan thingpui te lo in kawi la a ti fel ka han ti mai mai khawp a mahse ka hman hmawh deuh tawhin ka chhang a let leh lam ah ka hman leh ka lo in kawi mai ang ka ti a fel khawp mai mawi em a ni hei te hi maw. Ka kal hmasak te hian helai hmun hi sa hnu bia a phut dup a ni chuan chuan hmuh tur awmlo re re tlai hmun te hi a awm dan te hi nalh reuh lutuk khua sava pawh a chhawng thlawk zauh zauh mai puk neuh neuh hmun mawi deuh deuh chu-- a kal kawng ah hian a awm phei a video thui lutuk ang te ka hlau deuh a pen lah duh loh a hei helai te engte hi kham khi pui a ni aw ka thlangah khan eng sava nge mawni awm a lian khawp mai ka awm in hmut theih ang ka hre lo hmu thei lo ang ang hi chuan a kham pang hi mawi thei sin. tlak palh vek hian chunglam atang hian den dawn lutuk ah khilai lung toh zawt khianin ka awi lo dang chat hmak hmak mai hmun dangah i kho awm tur khawk awm tur a hang a pu Laldawla tui kan pawh phei leh ta hei hi pu Laldawla tui a nia. Khi lai ka lut chho khi hei hetah hian a lo inziak a ka lut chho tawh kher lo mai ang a chhungah hian tui a hnam chep chep a hemi feet sawm pahnih chho velin a kaw tho a khitah a tawpah khian a kaw var a eeh tlai hi chu bawh chho ngai a nia khimi a chhungah chak chuan a thut han han thei nih duh chuan a din deuh thei a tlem in pasang lo tan chuan a din theih tho. a nih chu chuan puk mawi ah ka phei leng a kawng lakah khanin hmuh tur neuh neuh puk neuh neuh vel chu tam a hmun mawi deuh deuh te pawh eh mahse ih video sawi lutuk kha ka hlau ve deuh bawk sia kan la tha duh lo ta ni umm hemi thla kan la lawk a kan kal leh nghal dawn nei te khan umm hian puk mawi ka thleng a hei hi chulai saw pulal dawla tui. khani ta mai a pulal kan sawi chiang leh lawng a pulal dawi a kha pulal dawla kha a a tui an tih chhan deuh kha chu rambuai laia rambuai lai khanin sipai in an awm a thla hnih dawn sawm kha mi puk chhuaah khan a tang a a tang tih ila a bik rua tui a awm ta rei tak. Hun an hman theih pha a ni. Tia kan sawi lang ve rere ka hriat chin. Chuan hetah hian puk mawi chu kan lut ta a ni. Hei hi puk mawi chu a ni. Thleng ve leh ta hlawl a vei hnih nan video hmasa kha. a fuh chiah lo a a kal nawn leh hram a ni chuanin hetei savabu a awm a hemi lung in siam tur hianin kum tam fe a ngai a ni a upa tawh hle ang he pu khi chu. chutiang khawp chuan a upa tura ka ngai a chuan hetah hian hahah ka mawl thutin ka hming ka ker a a awm atah hian hemi hi a chungah thu suh tih a nia eng adventure club nge ka hria a chuan hei hetah hi alo la awm ve kal thla hmasa ka kalna. He hmasa leh zawk a nih chuan lo la awm ve kulh a nia tiang a awm ve mai mai erawh chuan tha ve hrim hrim hehe hnu hma mihring hnu hma han thar lam deuh vel vak chu awm lo a nih hmel khawp mai helai hmun hi e a lung hi ka kal hmasakah hian. A dang deuh tlat a hriatna ka neih chu le ah mah a awm dan te hi hei a tawlh chho riau a ka hriat chu chho lampangah han tla then a awm tih dawnin a hnuai velah hian engmah hmuh tur a awm bawk si lo a a mak reuh hle mai. tunah hi ka hre thiam lo helai hi a inkhai na hlui ti dawi a ni ka hre bawk si lo helai hi a la dik vek tho bawk sia helai hmana kal tawh te mai chhem na chhungah phei hian mai chhem chi pawh a ni tawh lo mai chhem chi a ni lo a ni. Tiang a inkhai ho hi a ur anga a tlang nghet lo ang tihloh ang a chungah phei chuan thutchhin awi miah loh chuan hemi tiang rawn uah awm phei ang ah hian ten uai awi loh bawk a chhiat a hlauh awm em em a mawiin tih ve ka ring hei pawh khi an sawi dan taka lasi puk an ti hemi hi maw. a hma chuanin thing thla var ang hian a eng uar thin a intia mahse hei ram vela che reu deuh tawha chutiang ang hmuh tur chu a awm chuang lo a helai vel phei hi chu mawi khawp mai a mam pal mai a pangngai deuh in ka in la kual a ni. Kual hma leh lawk sin hemi hi hei hemi tla hi hemi vel atanga tla hi nia thut chhin tih vel kha awih loh hei a hnuai hi hring vek bawk a mal tuk hei colour a nei ka kawtah chuan hring a camera ah chuan la pha leh chuang miah lo a nuam e. hemi a sei lampang hi khi lai kil tawp atang khan hetlai kil tawp thleng hi a hmanga kal hmasa khan kalpangah hian ka pen sawm paruk sawm ruk leh paruk chiah chiah a nia hmanga sahnu vel te pawh kha awm dup ṭhian pawh chuan hmuh tur hi awm lo re an lo kap daih nge maw ni te ka ti rum rum mai a ni ti deuh duah a nih chu.

Manah puk kan zawn hmasak in khi mi kham ko vel hian kan dak vak vak a, khawi lai ngei awm ang le kan tih kan ti hei, a hnuai zawn ah chiah hian a lo awm a puk mawi hi, rei kan awm tawh loh ang a sual lamah sawn kan phei ang a umm pukpui. hemi aizau hi hi pawh hi zau tha khawp mai a hemi aizau ah hian kan va kal leng a tukhuan pawh ka la ila chutah chuan pukpuiah chuan tukhuan kan eng a chuan late leh vang vang khan leh tawh mai hemi hi tuna mi hi video pakhat ang bik a ni anga pukpui kha video pukpui tun ka kal leh tur hi video hran leh tho in ka rawn dah leh tho ang a. video khata dah tur chuan sei dawn lutuk chuvang chuan video hnihah ka rawn then ang a pahnih tûn hma chu tain tui te pawh a luang thla thin a hei dawna ro ro tak chhal ba ek char an tih ang tak tak kha a rawn thleng dawn hnai a ro tawh lutuk a ni umm pukmawi video bik chu tikhan nih phawt suh u pukpuiah ka inhmu leh theuh dawn nia.